Hello vanangu, ndinomba kuti mese munofara. Nhasi nyaya yandinayo ndeizvi. Pave neumwe mukadzi aishanda pabig meat factory. Kana chiti big meat factory ndoda kuti unzwise kuti ifactory yenyama paitwa zvekugadzirwa nyama dzichichekwa dzichizonotengeswa. Saka paishanda vanhu vakawanda, paitoshanda vanhu vaitosvika kuma 500. Zvadaro rimwe zuva akabva aienda kuno inspector vainge vakuda kutoenda kumba akabva adai kuenda kuno inspector nyama mumit codum inonzi mit codum ndeyekuti nyama yakasagara panotonhorera inoora saka vaiti nyama iyaya vanenge vasinotengesa de iroro yakawanda yacho yaibva yaenda mumit chi codum actually yese kana vakuvhara yaibva yaenda mumit codum saka akabva aenda kuti anoinspector vanga vatopedza zvese vakutogadzirira kuti vaende vatosarwa neabout 10 minutes kuti vaende kumba obva aenda mucold mweme ane zvaaida kuti anoita se anoinspector panyama nyama dzinoinspector idzi handizve right saka munoziva kuti wakapinda muroom wakasanyatsovhara zvakanaka do rinosara richiita se richivharareka saka sinzi vanga vadaenda kumba aiita zvinhu nekumhanya mhanya saka akakanganwa kunyatsorivhurisa because aifanira kuti ainyatsorivhurisa semazuva ese kuti risazosara richiita se richivharareka because mumit cold room umu munenge muchitonhora munotonhora zvisingaite because munenge mune e, maaizi munenge mune muchiitwa kuti masystems acho sort of like zvinongoita mufiriji ndo zvamakaita mit cold room imomo asi inenge iri big room saka asina kurivhara do zvakanaka rakabva rasara ichita sei richivharika rega chii chakabva chaitika next akabva akuda kuti abude abva unoti ah do rasara richivharika rega akatraya kusheedzera kusheedzera but unonzwa mitcodum ukasheedzera munhu ari kunze ambofa akaita sei akakunzwa akatry kushedzera then papera maawa anenge 3 anga atova pakoma muziva munhu kana apakoma akuda kutofa zvisinei akabva angoitawo rombo rakanaka pakabva pakaita munhu akabva avhura obva atoona ah atova pakoma aka obva amuvhura obva amuburitsa munhu iyeye murume iyeye anga ari murume ndiye akabva atosevha upenyu hwake because dai anga asina kudaro mukadzi uyu aibva aita sei aibva afa saka a pakati pekuchizomubvunza murume yekuti eh, because ah, murume uyu anga ari musecurity guard wepa that meat factory saka a pakati pekumubvunza kuti chii chazoitika kuti muye muzoita se muzonivhurira because yanga isiri daily routine yake yekuti anotongogara achipota achivhura mumit court mumomo a pakati pekumuudza kuti chii chazoita kuti muye mundivhurire do because ndanga ndatofa kai akabva amuudza kuti pavanhu vese nekuwanda kwavo vanoshanda panapa ndiwe wega munhu anoti kana asvika pano unondikwazisa kuti mamuka sei kwainge kuri sei kumba wakuenda ndiwo wega munhu unondiita zvekare goodby tozoonana mangwana vamwe vese havandikwazisa vanotondiona kunge ndisiri munhu saka ndiwo wega munhu anoita kuti ndione kunge ndiri munhu ndifile kunge ndiri munhu because you are the only person anondimhoresa ndikuda kuti mudzidze chimwe chinhu panyaya iyi muri kuona here kuti orit eh, ndiede something papo ndisati ndisati ndakuudzai zvandoda kuti mudzidze saka akabva azowedzera musecurity akataura kuti nhasi pawapinda sezvaunongoita mazuva ose wandimhoresa wati mamukasei kwange kuri sei kumba but Handina kuzoona kubuda kwako nekuda kwekuti goodbye yako your farewell it means a lot to me nekuda kuti ndinoita kuti ndifile kunge ndiri chii ndiri munhu wamwe wese avandimhorese saka ndabva ndaziva kuti maybe something wrong happened ndabva ndatsvaga pafactory yese everywhere i searched everywhere for you ndakabva ndazokuona uri mumiti kotumo maona zvaitika noda kuti mukadzi uyu akangogona just respect aitengwe just kungorespecta murume uyu nekungomuonesa kuti mamuka sei e, tozoonana mangwana mosara zvakanaka just that zvakaseva upenyu hwake haana kudadira murume uyu ndiri kuti inini usawana munhu waunodadira especially those that are around you vanhu vaunogara uinawo mazuva ese ndoda kuti one day that person anokwanisa kuseva upenyu hwake saka zvenyu zvekutsvinyira vanhu zvekuseka vanhu musatombo zvekutotsvinyirana kuwanzira munhu akazodai akadai don't do that learn to respect each other dananai hauzoti ramangwana richange rakamira sei fungidzira dai mukadzi uyu aisaita izvozvo to this security card aisatombozviona kuti mukadzi uyu haana kubuda panapa angadai akato akatofa saka muri kuodzidza here kuti kuva hambo kurespekta vanhu kwakakosha nekuda kwei nokuda kwokuti mangwana zvino usarespect usa ako anoda kuti uda kuti vazokubatsira mangwana kungorespecta chingori chinhu chakaita sei chakanaka musawanzira vamwe dananai wiriranai munhu wese akakosha ndoremba kuti madzidza kuti unhu hwakanaka kurespecta vamwe kwakanakirei panyaya iyi Ndicharamba ndichikupai nyaya dzakafanana nedzinodzi. Moramba muri mugwara, zivai zvamunofambira, musaita vana gunda musaira. Stay focused.